Uh, Bakuri woman, if in Yaoundé woman, una know, una know so when I'm with the pass El Chik Echondong, it means say time don't reach. Go say mo chakara tori, eh, we blow the tori, pam pam pam pam for una. Countryman, uh, countrywoman, as I talk, I hope so una sleep fine. Yes.

The Tori, na Tori, because say the Tori, the Tori day. When we start Chakara Tori, we dey make am say more Chakara for wewe, e go go broom, broom, broom, broom, broom, e enter for all man, e ear. Now, we dey talk for una about something wey happen for that side for Yaoundé. Na very bad story o, countryman, countrywoman. That side for Yaoundé,

some guardian baby dey that mean say dem dey call am for baby grammar say uh, uh, how dem dey call am for for for, for afran say uh, yes guardian vigil uh -huh. e dey remain as security agent na grammar that hey i wan forget grammar grammar enter security agent na so that mazembe dem dey take knife dey chook am

People wey na dem be take care for security, dem must see am say make dem put security for that side. I know say different people go talk say e dey so e dey so insecurity dey for all place o, no be only for that side for AK. If I say me police say dem dey multiply vigilance and then dey make very very better better better inquiry so that make dey put hand for that Mazembe dem wey dey can chook that boy for Chacha hotel for AK for Yaoundé, dey quarry. Countryman, countrywoman, we learn to say wetin happen for that side for Abakwa, say so Ekerebe dem dey whip some man for before e pikin and e woman. Wetin happen? Na wetin happen before they take you, they dey make they make you like you take for don belle for as eh man no know no, uh, countryman, countrywoman. So take a reach now. eh una wa get no nothing wey comot for know say na thing the way happen na the one dey say happen we no know am so take am reach na countryman countrywoman countryman countrywoman una know that man wey na him be marry that woman wey be the sin dey dey call that woman him name say wetin countryman that gospel singer wey dey dey call him name say osinachi osinachi masa As I dey talk for una so, they don nag ye death sentence for that side for Nigeria. They dey call am for Air France, say condemnation à la mort. Wahala. Condemnation à la mort. They don give condemnation la mort. Condemnation la mort for sika wetin? The information wey we gather am na say he be the always beat that woman, knack am, beat am terribly. e don dey terrorize e pikin dem man wey you be married woman you get pikin dem wey you suppose for dey show dem love all your responsibility na for take care for dem for their security na you dey put dem inside insecurity they say for court one of these uh, osinachi imasa e pikin dem e come talk the thing e say e be the big mami so tey beat am when they wan intervene e dey beat dem two inside put dem knack dem mark dem match am knack am Na so the thing pass for that side for Nigeria countryman, countrywoman. As we talk for una so, na death sentence. Death sentence wey dem don give for Nigeria. The judge dem talk say e will be lenient. They be supposed to propose something wey e pass that one sef because the thing wey e do na very grave na very grievous crime. Hey, lewa enter my skin. Countryman, Country woman, so so the matter wey people dey dey take their hand, knack their woman, kill am so e dey pass people. For Douala, na Malvina wey dey oh sapata parapata pata pata. E aunty, e aunty be victim. That means say Jumba for e aunty, they dey call am say concubine or master, una fit put am that way. E knack am, knack her aunty sotey dey quarrel am. na who catch dey happen so wey uh, i want to say olio for use una power go work farm do thing wey go better uh, do other kind of job dem make am protect una family una dey inside use una power for begin knack na una woman dem with am knack am sotey e kill am

for the drive recklessly we must take care for the drive anyhow we must take care too for the big big motor dem because the bike dem wey dey big big big plenty so eh we don see how arafa be die for there other people dem get plenty accident on top so we just get to be very very careful and then anything wey the law talk na the law go talk am countryman countrywoman we just respect anything wey law e go talk am countryman countrywoman Some fight dey for social media na una must show me una house, show me your house, may I show you my house. So influencer wey dem dey call you say Aisha Kamwas. Aisha Kamwas e dey attack that girl wey dem dey call you say Marlene Evuto. Una know that girl wey dem dey call you say Marlene Evuto no? Wey e don dey attack Eto since and then at the end of the day people can discover na inside make some video wey uh, dey catch am e say na because say eto don stop e contract e bin get contract dem for fikafood before eto wan come eto don stop that e contract dem na the reason that way e dey attack eto every day because of e contract dem na the thing dey happen so the aisha kabas na so influencer countryman countrywoman aisha kabas e don write for facebook e talk say male evutu see my house wey i don snap am put am for social media i dey wait say me you too you snap your house you put am for social media you say you be intellectual fake intellectual uh, you say you don go for school okay you go for school but me i get headway e flop i get sense plenty pass you wey you talk say you go for school na cameroon dad for una countryman Control bad. Now tang tang tang tang tang. You want play for the one tang tang tang tang tang. And then so other man the way he be coach eto morning afternoon evening morning afternoon evening. He dey na Sam Severe Ango. As I dey talk for una so country man country man they wan recruit you for faker food. He go enter faker food now country man country woman. And then he dey look like say other people dey the vacants Then the veke say, so it means say, before you want recruit man, it means say the man must coach you on a her. Or people that they coach because they know say, when they coach, they go look them for recruit them. Now the question that way, plenty of we, we dey ask am, and plenty of una, una dey ask am too. Countryman, countrywoman, when they explain you continent, you talk say you don't hear, you don't understand, that means they don't explain am for you fine. Na so that artist we talk say, when they explain you Cameroon, and then you talk say you don't understand Cameroon how they explain am for you that mean say they don't explain am for you fine countryman countryman I wan say more na hear small mutubu again na Tizzy Pancha God is love after that Tizzy Pancha is all we hear God is love we go come back for here we give una information wey concern sport so na so tey small time after that music we dey come back.